Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei. Ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te taenga mai o te kōti.
I au e tipu ana ki Hātepe. He maha ngā kōrero e pā ana ki taku koro me tōna whakaaronui mō tēnei whenua.
I hanga rāua tēnei village, tēnei whare hātepe, ana whakaaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side. He mahi roa kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau kia tāwharau i oku tamariki, ā, i ngā tamariki o aku whanaunga, ā, i a tātou te whānau e kawe ana, e tiaki ana i te mauri, i te mana whenua o tēnei whenua.
Mauria mai ki roto i tēnei wāhi hātepe, mauria mai tō pono, tō aroha, tō manaaki. ā, ko tērā te mea nui.
Ka hinga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a Tamamutu ka kī, Tangata a Te Ringatahi. Nāku tonu.

Taipo te moana, Ngati Tuwharetoa te iwi, ko Te Heuheu te tangata. He pī ko He Taniwha, He pī ko He Taniwha. Ko Awhina Ruby Pitiroi. Taku ingoa Awhina, i ahu mai taku kuia a Awhina Parkinson Ni Morehu, ko ia te Mātāmua o Iāpeta rāua ko Arapera Morehou. I roto i aku rangahau ka puta mai tēnā kōrero hai whakamārama i te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuitia ana e tētahi hapū, e tētahi whānau mai tona taiao. Ngā tainui tirohia, tū koutou, piri te maunga pū, hia mai nei, e te hauē, ko koi ai! Arā ko ngā, um, ngā hiwi, ngā maunga, ngā riu, ngā, um, kōawaawa, uh, te takoto o te whenua. Tētahi o ngā kōrero i i tau mai ki au, i a au e rangahau ana i ngā kōrero mō te wai, he hapū, he awa, he hapū, he awa. Nō reira he maha ngā hapū. Maha ngā hapū, ana, he maha ngā hapū kei te mau i roto i te poraka whenua o te makomako kei te kitea te whānui o ngā hapū tawhito o tēnei kāinga. Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei. Ko te whakaangiangi tētahi, ā, ko te wai aromia tētahi, ko te uru kapua tētahi, ā, ko te ahi manawa tētahi. Ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te taenga mai o te kōti. Nō reira, nō muri mai te taenga mai o Te Kooti ka hurihia te ingoa o te kāinga nei ki a Hātepe.
Hātepe meant wiped out. It was when Te Kooti came during the wars looking for Hona, who was actually camped at the back of the homestead between our Homestead Whare in the Lake is a reserve that's full of battlefields.
Ko te take i haere pēnei mai a Te Kooti, ā, e rua ngā take, tuatahi kia kōrero ki a Te Heuheu, kia whakahonohono i ngā iwi, i raro i te maru o Te Heuheu me Tawhiao. Tuarua ko te whai utu ki a Rāwiri Kāhia mōna i piri ki te kāwanatanga ki te mau i a ia. Nō te taenga o te rongo o Rāwiri Kāhia e haere pēnei mai ana a Te Kooti, ka whakahuihuia te whānau, te iwi kāinga, ā, ka ahu whakatengahere ki a Opawa, ā, ka haere ki reira ā noho ai. I roto i ngā kupu o tō mātou koroua a Iāpeta Morehu, ko te whakaangiangi i hātepe ai e Rikirangi. Nō reira ko Hātepe te ingoa o te kāinga nei. Hei tohu mō te taenga mai o Te Kooti ka mōwai rokirokihia te whenua.
He pai tēnei wā hei kōrerohia ake mō tēnei kaupapa o Te Hātepe. Mai i te timata tae noa ki tēnei wā, āe, ki te nui i ngā kōrero i waenganui i a tātou, te whānau morohui, nō reira, tēnā nō tātou. So in the 30s, late 30s was when Dad bought his new wife at that time, Arapera,

I didn't have the money, all I had was the will power to do something, that's all I had, just the will.
I roto i ngā hītori, he pērā te āhua o te tū mai o tētahi pā, o te hinganga hoki o tētahi pā. Ka ara mai he pā, ka whakarere he pā, he māori noa, Heoi, ko te mea kē ka puritia e te iwi kāinga ngā kōrero mō aua pā i roto i ō rātou hītori. Ana kua rongo pea i ngā kōrero mō te kawe mai i te mauri o te ngahere o te kāinga tawhito o Opawa ki konei.
I am the oldest living wahine mokopuna of Iāpata and Arapera Moruhu. I am the only daughter

E ai ki ngā kōrero ka tae mai a Ngātoroirangi i Hawaiki, ā, ka tau mai ki roto i te whenua nei o ngā maunga kōutuutu, ka pānui ia i te takoto o te whenua, ka tau atu ki Tapuaiharuru, ka tiro whaka te tonga ki ngā maunga ka kite atu i te ringa pōhiri. He pānui i te takoto o te whenua. Ka kite atu ko Pīhanga e karanga ana ki a ia, ā, ki runga i te marae ātea, arā, ko Te Papa Mārearea. Ka whakaeke i a Tauhara, ka kōrero i a ia e whakaeke ana, ā, ka huri atu ki te kōrero ki te paepae, arā, ko Ngā Maunga o Tongariro, he mea tuku iho ki a tātou.
Ko a Maria Morihu ahau, ko au te potiki o toku whanau, tekau ma rua o matou, a, i tupu ake au i roto i tenei homestead, tenei whare. Ko tenei te mea nui i maumahara ahau, Ā, ko ia kare e rūkahu ki tētahi ki tētahi. Kei te tītoro ahau ki a ia, ina wā katoa, ki au he pāpā Superman. And so in the sixties we saw

I tērā wā, i te awhi ahau ki a George Kopu i te hanga ia te whare kotahi. I tērā wā he tennis pavilion, ko taku pāpā tana ana korero he tennis pavilion mō tātou, mō mātou me mō nā residents.
Ki au nei i kitea e koro tetahi huarahi e ora ai nga uri i runga i te whenua nei, he huarahi hou tena kia haere mai te Pakeha, kia noho manuhiri mai te Pakeha, I roto i ngā tikanga o te iwi kāinga me te tuku huruhuru mai hei korowai mā ngā uri. Ki au nei he tikanga Māori tērā, te kimi huarahi e ora ai ō uri. They had working bees, Dad organised working bees and they would go up and dismantle parts of those houses and. bring them down here on big trailers and that was the start of the building of the pavilion.
Ki au nei, i tērā wā, he wā noa, kāore he tapu tēnei, tapu tērā, kāore he tikanga, ko te wā, ka tipu ake ahau, kāore au he mōhio i roto i taku hinengaro, nā tikanga. Nā tikanga ka, ā, ka ako ahau ki a Pāpā. Kāore ia e kōrero, ā, ki tērā. Ki au nei, he, he whare, ā, pai mō nā residents, mō te whānau, ka noho ana.

Ko te ingoa Te Ringa Tahi i heke mai i a Tamamutu. I puta tērā kōrero i roto i tētahi pakanga nōna nō tana ope taua e pakanga ana ki tētahi iwi. Ka hinga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a Tamamutu ka kī, Tangata a Te Ringa Tahi. Nāku tonu. I ahu mai tēnā kōrero i a Tamamutu i roto i tētahi wana pakanga. Nō reira, tēnei mea te kawe mai i te mauri mai tētahi wāhi ki tētahi wāhi, he āhuatanga tuku iho mai i ngā tūpuna. Ka whakatūria tētahi whare, ka āta wānangahia e te iwi he aha te mauri e tika ana mō tērā whare. He mea tino Māori tēnā, te whakatū kāinga hou me te kawe mai i te mauri o te kāinga tawhito ki taua wāhi. He tokomaha ngā tāngata i kōrero mō te mātauranga ao Māori o

Kaha, tāngaengae, tōtika tāna ki te whenua me ngā atua o reira. Ehara i te mea ahakoa tana whakarite tikanga mō āna tamariki kia wātea rātou ki te mahi tā rātou e hiahia ai ōna mātauranga nō te ao tawhito. E whakapono ana ahau ko te mauri o te whare kei konei he mauri tawhito.
Ka titiro au ki taku marae i ēnei o ngā rā, ā, he ātaahua rawa atu tēnei o ngā marae. He marae Nō konei, nē, he rerekē ki marae kē atu, pai hoki tērā ki au. Ā, me te mōhio nā āku matua kēkē i hanga ai, taku, ā, Uncle George me taku, ā, Uncle Danny. Ā, i tētehi wā i pōhēhē au ko te ringa tahi, ā, me mihi ki te tangata kotahi, Engari, kua rongo kōrero ahau, ā, ko te whakaaro o te ringa tahi, kia whakakotahi ai tātou.
Tēnei mea te hanga kāinga, hanga papa kāinga, hanga marae, he mahi nā te tupuna, nā ngā tupuna whakaaro whānui, Kaua mō rātou ake, kaua ko te pupuri i ā rātou taonga ki a rātou ake, engari kei te um, hanga whakaruru hou mō te tini me te mano mō te hunga kāore anō kia whānau mai. Koirā ahau e poho kereru nei ki uh, ngā mahi, ki ngā taonga i whakarerea mai e ngā tūpuna o konei,
Ko ia rawa ko taku mama i hanga rawa tenei village, tenei whare a Hatepe, ana whakaro te nuinga o te wa mo Ngā Māori me ngā Pākehā, side by side.
Ka tū ahau ki runga i te whenua nei ka hoki mai ngā kupu a tō mātou koroua, a Iāpeta Morehu. Ko tāna he whakamārama, he whakapākehā i te kupu tikanga. Ko te whakapākehātanga o te kupu tikanga, ko Living in Harmony with Nature. Koira tana whakamārama mō te kupu tikanga. Ana, um, tino rata ahau ki tēnā whakamārama, i te mea he tono tēnā ki a tātou kia āta whakarongo, kia āta whakarongo ki te taiao He uaua i roto i tēnei horopaki o te mana whānui, o te iwi, o te hapū, te āta whakarongo ki ngā kōrero o tō taiao paku nei.
Ko ngā kōrero e pā ana ki taku koro, he tangata tū pakari ai ki ōna whakapono, e tū pakari ai ki te huarahi tika, ā, me te whai anō hoki i tōna ngākau, hē mai, tika mai. I mōhio taku koro kia āhuatanga o te tangata. I rongo au ki ngā kōrero e pā ana ki a ia kia kaua te Māori i tuku i tōna whenua mō te kore noa iho, mō te itiiti noa iho, Kāo, kia pupuri ai koe ki tō whenua mō āke tonu atu. I au e nohinohi ai, i au e āta pakeke haere, ā, ka titiro au ki ōna mahi, nē, ā, ka āta mōhiotia, ā, ko ia i whakaaro nui mō tēnei o ngā whenua kia noho tahi ai tātou, te whānau, Morehū,

E ai ki taku māmā ko ana moemoeaha kia tino ū tātou ki te huarahi o te mātauranga, koinā ko ngā painga kei tua o taua huarahi ko te tiaki i tō ake whānau, kia piki anō te hauora,

ki waho o ngā whakahaere o te iwi i roto i ngā tau 30 kua hipa nei. Tētahi o ngā painga kua mau pūmau mātou ki ngā kōrero tuku iho ki a mātou. Ko ngā kōrero e puritia ana e tēnei whānau ka hoki atu ki a Whatonga rānō, ki a. Whatonga rāua ko Matiu e piki ana ki Te Whanganui-ā-Tara. Ka tū mai ki te awa o Hinemaiaia i a rāua e hīkoi pērā atu ana. Nō reira, nō taua wā te ingoa o Hinemaiaia. Kei konei ngā kōrero mō te wā o Ngāti Hotu. Kei konei ngā kōrero mō ngā pā tawhito. He nui ngā kōrero o tēnei whānau kua puritia ki a Urutapu. Ka rano kia rawekehia e tētahi atu.

To when you're ready to pass on Everyone's a kaitiaki. Te patu o rongo, te pae o rongo Hina matanui tū mātau. Taku hiahia mō ngā mokopuna kia hoki mai te taringa taiao, whakarongo atua, kia hoki mai te arero taiao, kōrero atua, kia tāngaengae te noho i tēnei Whenua ki te taiao, ki ngā tikanga a kui mā, a koro mā, arā ko te noho ngātahi ki te taiao. Whenua mā Mata te mārama o Tūwharetoa hei hā!
I a ia e whānau mai ai, ā, ko taku whakaaro tuatahi, hīkaka katoa ahau ki te whakahoki i a ia ki tōna whenua, ki tēnei whenua o Hātepē, kia kite ia i te awa o o Hinemāia, kia kite ia i ngā maunga whakahī o Tongariro, Ruapehu, Ngāuruhoi, te hīkoi ki roto i ōna whenua, ā, me te whakaatu ki a ia te ātaahuatanga o tēnei, ā, whenua.
You know, ko te mea tikanga kei roto i te ngākau. Ā, mēnā ka roto i te ngākau, ko tērā te koro. Ko tēnā taku pāpā, ko tērā taku māmā, ko tērā tō koro, ō koutou koro, kei roto i te ngākau kāore i roto i ngā pukapuka.

so that they have the right foundation to make good decisions in the future.
I a rātou e hīkoi haere ana i runga i te nuku o te whenua, hara i te mea kei ngā rā o mua te hītori, kei te waihanga hītori koe, kei te waihanga hītori tātou, kia māia te ngākau ki te waihanga i ērā hītori, i runga i ngā tikanga i whakarerea iho mai mā rātou.
I think as we got older, you get tied to something that's real meaningful and you know, I think for us, we all did that for our moko's, you know, because we're only here for a short time and our mokopuna, Um needed a place to stand.
Tēnei wāhi, te pono, ko te mea nui, ka mauria mai ki roto i tēnei wāhi hātepe, mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, Ā, ko tērā te mea nui.
Kāore te mahi ka mutu. Ā, he mahi roa kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, i a tātou te whānau e kawe ana, e tiaki ana i te mauri, i te mana whenua o tēnei whenua.